E whai ake nei, ko ngā kōrero, ko ngā hītori, ko ngā whakapapa o ngā rangatira, o ngā tūtohu whenua i tapaina e ngā kāwai hekenga o te waka o Tainui, kia kore e mimiti te puna o te mātauranga, kia hoki anō ai ki taku taioretanga. He tai timu, He tai pari, he tai ope, he tai roa. Ko Tainui te waka, ko Hoturoa te tangata. E noho ana ki Hawaii ki te wā.
Ko Hoturoa tēnei te uri whakaheke o ngā o ngā tupuna kāwai rangatira i a Tāwhaki. Ka heke mai rā ki a ia mā roto mai i ngā ngāi, ngāi nui, ngāi roa, ngāi peha, ngāi manu. Ērā momo āhuatanga ka heke mai ki tana ki tana pāpā, kia auau ki te rangi rāua ko te kū o te pō. Ka mutu, i Hawaiki tonu rā ngā mātua o Hoturoa e noho mai ana. Whakapono nui ana ngā kaumātua i te wā i a rātou ko Tahā, ko te moutere o Tahā te wāhi i noho ai a auau ki te rangi, rāua ko tā rātou te mātāmua a Pū Mai Te Rangi. Pū, e toru rawa, e kīia ana e whā, e kīia ana he rima, engari, Ko Pūmau, ko Pūmaiterangi tō mua, tō muri mai ko Hoturoa, tō muri mai ko Awangaiariki, me te mea nei ko Te Pōtiki ko Hinekewa he wāhine. Katoa ērā atu he tāne. Ka mutu ka noho atu ai rātou i Taha. E ai ki ngā kōrero o ngā iwi o Tahiti, i whānau mai a Hoturoa i Papara, i runga i te moutere nui o Tahiti, ka tae mai ki tērā a Taihoa ake nei, ki te kāinga ki Waimā. e kōrerotia ana e ngā mātua kei runga i te moutere o Taha, o, engari i te wā i a Hoturoa ko Kūparu kē te ingoa. Ko te ingoa tawhito ki ngā Tāhitiana ko Upolu, nō reira e kitea nuitia ana. Ko Mauāroa, ko Maungaroa tērā, te wāhi i tanu ai te, te, te tamaiti whakatahe a Tinirau rāua ko Hinauri, ā, ko Tainui te ingoa. Nō taua whakanau, nō taua tanutanga ka tupu mai he kakau rākau i tōia mai ai hei kakau mō, hei hou mō te waka o Tainui. Ā, ka mutu ka tōia mai ra ki roto o Raiatea, ko Hawaiki te īngoa i ōna wā, ka kite ake koe i tua atu o te moana ko Mātangireia, Tērā te moutere. Nui ērā kōrero i roto i ngā tatau karakia o Mātangireia rāua ko Rangiātea, ngā temepara o ngā rangi tūhāhā o tā Tainui titiro. Ka mutu, ka, ka whaowhaohia mai rā te rākau i Whangaroa, ka puta atu ki te moana, ka hoki mai anō rā ki Taputapuātea. Ka tīmata te whakamātau i te hou o te, o te waka, a Ikona, ka tae atu rā ki Tahiti, ki Papara, kei te tuawhenua he hīreretanga wai, ka whakaaro atu rā te iwi, he pai pea me tāpiri mai rā he wāhanga, he hōu iti anō, anō nei he ama hei ārai i ngā ngaru. Nō reira i tīkina mai rā te rākau i konā, ka whakarere ake nei mā roto mai i te awa ki te tahatika o te moana, ka karangatia tērā ko Takere Aotea, Ka tūhonohonohia atu rā ki a Tainui, ana, i reira ka hangaia mai e rātou tō rātou whare ki runga i te waka. Mai o Papara, ka rere mai rā ki runga o te moana, ki roto o Ngā Kuki Aireni, he nui ngā kōrero kei Aitutaki e kōrerotia ana mō te tauhononga o Tainui ki reira, mai reira ki Rarotonga, Rarotonga, ahu mai ai ki roto a o Aotearoa. Engari ko te āhuatanga o Hoturoa ko tana wahine matua ko Whakaotirangi. Nāna te whakakitenga i roto i tana moemoeā, ki whea tau ai i roto o Aotearoa. Ka kitea rā i tana whakakitenga i te rua i te rua tihi ko Te Owī rāua ko Te Owā. Koirā te take kāore i noho i Whangaparaoa, kāore rānei i noho ki Tāmaki, kāore rānei i noho ki te te punga o te waka. Ki Mōkau. Ka hoki mai ai ki Kāwhia ka kite atu nei e Whakaotirangi tana, tāna i whakakite ai ka tanumia te waka i kuna. Nō reira, a Hoturoa rangatira, engari ko ngā, ko ngana wāhine he rangatira, ko ngā iwi o taua wā he rangatira katoa, he tohunga katoa. Ko tana wāhine tuarua ko Mārama, Mārama ki Kohura, nāna te akiaki ki a Hoturoa, E, e, e Hotu, Ā, ki te tōia mai anō tō waka ki uta, ka waruwaru te, ka waruwaru te hou, katahi ka pai. Ana ka whakarongo a Hoturoa ki ērā tohutohu, nā te mea he wāhine mōhio, he tāngata mōhio tō rātou nā iwi. E kitea nei te mana o te tāne me te mana o te wahine e mahi ngātahi ana, inā rā, koirā te momo o Hoturoa.